ס'איז דא א באקאנטע פסוק אין איכה, עיני עיני ירדו מים, סאו האב איך געטראכט צו מיר פארוואס שטייט צוויי מאל עיני? בדרך כלל ווען א מענטש וויל זאגן אז ער איז שטארק אנגעווייטאגט און ער וויינט אסאך, וואלט ער געקענט זאגן מער א לשון פון עיני מלאות אדער טובות, א לשון פון טובי ביום, ווייס עס זינגט זיך איין אין טרערן, וואס איז פשט פון עיני עיני? ס'איז פארהאן ווי די נביא טרייט דא ארויסצוברענגען צוויי זאכן. סאו האב איך געטראכט אזוי, פשוט פשט איז אז ער וויינט אויף צוויי זאכן ווייל ס'איז געשען צוויי זאכן, איינס אז די בית המקדש איז חרוב געווארן און איינס אז די אידן זענען פארטריבן געווארן אין גלות. ווייל ס'וואלט געקענט געשען איין זאך אויכעט און ס'וואלט געווען א גרויסע פראבלעם. לאמיר זאגן וואלט געקענט פארטרייבן די אידן און לאזן די בית המקדש שטיין און אפשר נאך א קליינע גרופ כהנים וואלטן געקענט אפילו בלייבן דארט טון די עבודה סאו מען וואלט געווארן פארטריבן אין גלות אבער די בית המקדש שטייט אדער וואלט געקענט געשען אז די בית המקדש איז חרוב אבער מען בלייבט אין ארץ ישראל סאו ס'איז געווען צוויי זאכן וואס איז געשען אויף איינמאל איז מילא וועגן דעם האט דער נביא געזאגט עיני עיני, איינס אויף די בית המקדש און איינס אויף גלות. אין נאר באטראכט איז דא נאך א טיפערע פשט, ווייל אין תורה שטייט אז טאמער די אידן וועלן זינדיגן זאגט די תורה ואנכי הסתר אסתר פני. פרעגט זיך די קשיא וואס איז פשט פון די דאפעלטע לשון הסתר אסתר? אז דו באהאלטסט איז עס באהאלטן, וואס איז פשט הסתר אסתר? סאו, על פי קבלה ווייסט מען אז די פשט פון דעם איז אז די ערשטע הסתרה גייט ארויף אז ס'גייט באהאלטן ווערן, ס'גייט באהאלטן ווערן די גילוי השכינה, די אידן וועלן נישט זען די אור פון די אייבערשטער. אבער וואס גייט געשען שפעטער איז אסתר אז ס'וועט אזוי באהאלטן ווערן מ'וועט אפילו נישט וויסן וואס ס'פעלט. און דאס איז סאך א גרעסערע באהעלטעניש ווייל וויזילאנג די אידן ווייסן אז ס'איז באהאלטן און מ'ווייסט וואס ס'איז באהאלטן איז מילא האט מען כאטשיג א שטיקל שייכות א שטיקל קאנעקשאן צו די באהאלטנקייט אבער טאמער ס'ווערט אזוי באהאלטן אז מ'קען שוין נישט וויסן וואס ווען ווי ווערט עס איין שטיק חשכות, איז מילא דאס איז פשט פון ואנכי הסתר אסתר, די דאפלטע לשון. סאו איך טראכט צו מיר, קען זיין אז דער נביא האט געמיינט דאס צו זאגן, עיני עיני יאר די מים, עיני אויף הסתר, און עיני אויף אסתר, ער האט געזען אז ס'גייט זיך נישט אפשטעלן דא, ס'גייט ווערן נאך ערגער, און ס'וועט אריין מיט די אידן זאלן אריינגיין אין אזא טיפע גלות, איז מילא וועגן דעם האט ער געוויינט עיני עיני אויף די דאפלטע לשון אויף אסתר אסתר אז אידן זאלן ממש זיך אינגאנצן פארלירן מען וועט בכלל נישט וויסן וואס ס'פעלט אונז. יעצט נאך א ווארט דא די פסוק כי רחק ממני מנחם מה ישוב נפשי עיני עיני אור דמעים כי רחק ממני מנחם מה ישוב נפשי איז פרעגט זיך די קשיא וואו שטייט כי רחק ממני? וואס איז פשט פון כי? ס'וואלט געדארפט שטיין ורחק, איז עס נישט א פאקט? די אידן זענען געווארן פארטריבן אין גלות, בית המקדש איז חרוב געווארן, און וואס איז פשט פון כי רחק? עס דארף שטיין ורחק, און ס'איז אזוי. און ס'שטייט אין גמרא אז יענע מעשה רבי עקיבא, רבי גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה און רבשיה זענען געגאנגען צו די הר הבית, נאכן חורבן פארשטייט זיך, און זיי האבן געזען ווי פאקסן לויפן דארט ארום, סאו ר' גמליאל, ר' אלעזר בן עזריה, ר' שי האבן אנגעהויבן וויינען, און ר' עקיבא האט אנגעהויבן לאכן, סאו האבן די אנדערע תנאים געפרעגט ר' עקיבא פארוואס לאכסטו? לכאורה דארף מען וויינען, דו זעסט נישט בית המקדש איז חרוב, ס'איז אזוי חרוב אז פאקסן לויפן שוין ארום אין די הר הבית? האט ר' עקיבא געענטפערט, זאגט ער. אזוי ווי דו זעהסט אז די נביאה איז מקוים געווארן אז די בית מקדש איז חרוב געווארן, אזוי קענסטו זעהן אז די נביאה גייט מקוים ווערן און בית מקדש גייט צוריק געבויט ווערן. סאו וואס איז פשט פון דעם? אז רבי עקיבא האט עס אנגעקוקט אינגאנצן אנדערש, ווייל שכל'דיג ווען דו קומסט אן צו א פלאץ און דו זעהסט ס'איז א חורבן, טוט עס וויי. קיינער וויל נישט די חורבן זאל זיין, אבער די חורבן איז דא. אבער אז דו קוקסט אויף א פאזיטיוו וועג, און דו קוקסט אן אויף אינגאנצן אנדערע מהלך, זעסטו אז דא גייט געשען א גוטע זאך. ס'זאל קענען יעצט אויפן מינוט נישט אזוי גוט, אבער דו קענסט זען א ראיה ווי ווייס איך עס וועט זיין גוט, ווייל אזוי ווי דו זעסט עס געשען די שלעכטע זאך, און די נביא האט דאס געזאגט, מילא ווייס איך אז ס'גייט געשען א גוטע זאך. סאו, האב איך געטראכט צו מיר, קען זיין אז דאס האט די נביא געטרייט צו מרמז זיין. ווייל ווען די נביא שרייבט בן ברוך הק' טייטש, ס'איז א פאקט, ס'איז אבסעלוט, ס'איז נישטא וואס צו טון. יו נאו, די פאקט איז אז ס'איז אנגעזעצט. ס'איז רחוק, ס'איז פארווייטערט פון אונז. אבער דאס איז נישט די נביא געזאגט, ער האט געזאגט כי רחוק, אונז ווייסן אז כי איז משתמש בש ב ארבע דרכים. קען ער זאגן פיר וועגן וויאזוי אי דילמא אילא דילהו. דאס זענען די פיר וועגן וויאזוי מען קען נוצן די ווארט כי. סיי אפשר, אויב ס'איז אזוי, ס'איז אזוי, ווייל ס'איז אזוי. סאו וואס טייטש דאס? כי רחוק. אדער נביא זאגט, יעדער איינער האט עס זעהן מיט די וועג וויאזוי ער קוקט. אז איינער וויל עס אנקוקן פאר א פאקט, די ווארט קו קען אנקוקן קען קען זיך זאגן די זעלבע זאך ווי ורחק, אויב איינער וויל עס אנקוקן פאר אפשר, קען ער עס אנקוקן אזוי, און אז איינער וויל עס אנקוקן אינגאנצן פאזיטיוו, קען ער עס אויך אנקוקן. יעדער איינער קען עס זען די וועג וויאזוי ער וויל עס זען. און כ'האב געטראכט צו מיר, די פסוק און די ווארט, קען א מענטש מיטנעמען א גאנץ יאר אין זיין אייגענע לעבן. מענטשן גייען דורך שוועריגקייטן אין לעבן, און אסאך מאל די שוועריגקייטן ווערט זייער שווער, און אסאך מאל א מענטש פילט, אדער פילט ער ווי ער האט אנגעזעצט זיין לעבן, הי דיד סאמטינג ראנג, ער האט געמאכט א ביג מיסטעיק, צו אסאך מיסטעיקס, און ער פילט ווי ווען זיין לעבן איז אווער ווייסט ער קען זיך שוין נישט ארויסזען פון זיין פלאנטער. און דער אנדערע מענטש וואס זיין לעבן האט אים אנגעזעצט, ס'איז געשען צו אים אפאר זאכן צו איין געזונטער זעץ און ער זעט נישט קיין וועג ארויס. סאו זאלסטו וויסן דו קענסט אנקוקן יעדע זאך אזוי אדער אזוי, ס'איז כי רחוק ס'איז נישט ווער רחוק. די קענסט אנקוקן די מצב אז אפמאכן ס'איז אנגעזעצט, איך זעה איך זעה נישט קיין וועג ארויס, מילא אזוי איז עס. אדער קענסטו זאגן, אפילו איך זעה נישט א וועג ארויס, איך גלייב ס'איז אן א וועג ארויס. און ווי קענסטו וויסן ס'איז אן א וועג ארויס? ווייל וויאזוי האסטו דיך געטראפן אין די סיטועשן? ווייל דער באשעפער האט דיך אזוי אריינגעלייגט דא. אז דער אייבערשטער האט דיך דא אריינגעלייגט, קען דיך דער אייבערשטער ארויסנעמען אויכעט. סאו קען מען מיטנעמען א גאנץ יאר יעדער איינער אין זיין מצב, די ווארט, די כי רחק, זאלסט געדענקן די נביא האט געשריבן כי, ער האט נישט געשריבן ו. פארוואס? ווייל ס'איז נישט אבסעלוט. פון יעדע שווערע זאך קען מען זיך ארויסזעהן. און זאגן נאך א ווארט, איך הער אסאך מענטשן פרעגן, וויאזוי קען איך וואינען אויף א בנין וואס איך האב קיינמאל נישט געקענט, איך האב קיינמאל נישט געזעהן, מיין קרן ס'איז געווען א שיינע זאך, איך גלייב ס'איז געווען א מורא'דיגע זאך, אבער איך האב עס נישט געקענט, ס'איז נישט קיין זאך וואס האט עפעס מיט מיך, וויאזוי קען איך וויינען אויף דעם? תירוץ איז, ווייל יעדע מענטש האט אין זיך א געוויסע חלק אין אים וואס ער פילט ליידיג, ער פילט אז עפעס פעלט אים, און מענטשן זענען זייער סאך מאל ביזי טרייען אנצופילן די void, די עמפטינעס, מיט אנדערע זאכן, איינער מיט עסן, איינער מיט אנדערע שטוסים, יעדער איינער טרעפט זיך זיינע וועגן וויאזוי ער טרייט צו אנטלויפן, טאמער ער טרייט צו אנטלויפן פון די וואוט, ווייל עפעס פעלט אים. יעצט, איינער האט עס מער, איינער פילט עס מער, איינער פילט עס ווייניגער, אבער יעדער איינער האט עס אויף א געוויסע זין. יעצט, וואס איז די וואוט? ס'דא טאקע אסאך מענטשן וואס האבן טאקע זייער אייגענע פראבלעמען און אייגענע זאכן וואס האט זיי צוגעברענגט צו דעם, באט. חוץ דעם איז דא די אנדערע זאך וואס יעדער איינער האט, דאס פעלט די גילוי השכינה, די ליכטיגקייט, די ליכטיגקייט פון באשעפער קענען אונז נישט זען ווייל אונז זעמער אזוי אין גלות, סאו אונז זעען נישט אז ס'פעלט אונז די ליכטיגקייט, אזוי ווי איך האב געזאגט ואנכי אסתר אסתר, איינס איז אויף אז באשעפער האט באהאלטן אז מיט וויסן איז דא א ליכטיגקייט מיט עס נישט קענען זעהן, און אנדערע אז מיט אפילו נישט וויסן אז ס'איז דא א ליכטיגקייט. סאו ווען א מענטש זעהט איין אז ס'פעלט אים דאס און הייבסט אן ביסל אריינטראכטן וואס ס'פעלט מיר און דאס פעלט מיר נישט ווייל כ'האב נישט דאס, נישט ווייל כ'האב נישט קיין מיליאן דאלאר און ס'איז נישט ווייל וואטעווער ס'באדערט דיך, ניין וואס באדערט דיך אז דו האסט נישט די נאנטשאפט צום אייבערשטן, די האסט נישט די קרבת אלקים, דאס הייסט ס'נישט דא די התגלות אלוקית אויפן וועלט, ס'איז נישט דא די אור, מילא קענסט דיך איינרעדן דאס באדערט דיך דאס באדערט דיך, ס'איז נישט נאר דאס, ווייל ס'איז נישט דא די אור איז דא אזויפיל פראבלעמען, ווען די אור השם וואלט געווען דא וואלט נישט געווען די אלע פראבלעמען. סאו ווען א מענטש. לייג צו אביסל פאוקעס צו די ליידיגקייט וואס ער האט, איז מילא דעמאלטס זעט ער איין אז ס'פעלט מיר עפעס, זאלסטו וויסן אז טאמער די בית המקדש וואלט געשטאנען וואלט דיך דאס נישט געפעלט, סאו מילא מען איז זיך מקשר צו די ליידיגקייט, מען קאנעקט זיך צו דעם, איז דעמאלטס פילט מען לצער, יעדער איינער אויף זיין מדריגה, איז מילא וועגן דעם קען יעדער איינער וויינען אפילו אויף א בנין וואס מען האט נישט געקענט, ווייל ס'איז נישט די בנין, ס'איז וואס די בנין האט געברענגט, און אז די בנין איז נישט דא ברענגט עס נישט די לעכטיגקייט, איז מילא דאס פעלט מיר, איז וועגן דעם וויין איך.